Essalamu aleýkum, gadyrly ildeşler! Ine şu gün çykyşymda Türkmenistanyň Türkmenistanyň içinde şu ylym-bilim ýagdaýy hakynda bir azajyk öz pikirimi aýtmakçy. Birinji bilen aýtmaly zat, birinji bilen goşmaly zat, bil bilşiňiz ýaly Türkmenistanyň indi şu wagtky hökümeti, Türkmenistanyň diktaturasy a Türkmenistanyň içindäki bilimi şu öz propaganda guralyna öwürdi. Esasan hem ilki bilen başlamaly bu Bilimler akademiýasy. Bilimler akademiýasy şu prezidentiň karary bilen şoňa şoň aýtýan zatlaryna, şoň alyp barýan syýasatlaryna görä näme ylymlar zatlary açdyk zat diýip bir açyş etdik. Ine täze ylym döretdik ýa-da ýene bir zat diýip her hili bir näme habarlar habarlar açyşlar zatlar çykarýar. Şol şu Türkmenistanyň şu diktaturasynyň propagandasyny gollanmak üçin. Onsoň ikinji bilen şu heniz men indi Türkmenistanda şu okaýan wagtym ýadyma düşýä-de, indi sen haçanda şu orta mekdebinde okanyňda saňa günde diýen ýaly şu prezident gowy, prezident hormatly prezidentimiz, hormatly Arkadagymyz, Arkadagymyza şöhrat, onuň maşgalasyna şöhrat, Şol ýaly onuň alyp barýan syýasatlaryna şöhrat we her sapakda tas her sapakda diýen ýaly şol aýna biz Arkadagyň syýasatyny syýasatyny gollaýas da diýip ýörite näme bir promywka mozgow diýilýär or ýa-da brain wash diýilýär şo çaganyň bir beýnesini ýuwýarlar. Ne sen şu prezidenti gollamaly, ne sen öz näme kritiski pikirleriňi aýtmalä. Elbetde azatlyk erbet zat, demokratiýa erbet zat, diktatura ine prezident gül ýaly zat. Onsoň indi şu gysgaça Türkmenistanyň içindäki şu bilim ýagdaýy. Nesip bolsa haçanda biziň jemgyýetimiz erkin bolanda, Haçanda türkmen halky bir öz öz erkinligini gazananda bir gowy durmuşda ýaşajak wagtymyz, gowy durmuşa tarap gitýän wagtymyz hökman ylyma, bilime uly üns bermeli we ylym, bilim meň pikirimçe elmydama türk şu syýasatdan daşynda bolmaly. Elmydama syýasatdan daşynda bolmaly. Birinji we ikinji Ylmy dawa şu Türkmenistanyň içindäki professorlar, mollumlar ýa-da okuwçylar şu syýasata kritiseski seretmäni öwrenmeli. Syýasat, syýasata görä öz kritiki pikirlerini aýtmany öwrenmeli. Indi mysal üçin häzir bizde bir prezident ýa-da bizde bir partiýa şu Türkmenistany dolandyrýan bolsa, Şo sen orta mekdepde molumlar saňa sorag bermeli, ine sen pikiriňçe häzir sen prezident bolsaň, häzir sen partiýaň baştutan bolsaň sen näme üýtgederdiň, sen nähili şo ine şu wagtky alnyp barýan syýasatlaň ýalňyşlyklaryny görýärsiň we nädip şony gowy ösdürip bilersiň zat diýip düşünýärin. Şoň üçin hawa birinji bilen şo kritiki, birinji bilen şo ylym ylym Türkmenistanyň içindäki ylyma, Ylymlar akademiýasyna, Ylymlar jemgyýetine şu azatlygy bermek, azatlygy bermek, ony syýasatdan aýyrmak. Onsoň ikinji zat, elbetde, gadyrly ildeşler, meň pikirimçe, şu Türkmenistandaky ýokary okuw jaýlar diňe Türkmenistanyň raýatlaryny okuwa almaly däl, Olar Türkmenistan şu baş daşary ýurtdaky raýatlary hem okuwa almaly. Gaýta, tersine, şu Türkmenistandaky ýokary ýokary ýokary okuw jaýlary bar a, şu halkara derejede näme bu hal ka halkara derejede şu näme bäsdeşler bäsdeşlige halkara derejede şu Näme bir birinji ýer öňde bolmak zat göreşlere zatlara garaş gatnaşmaly we hawa beýleki beýleki ýurtlaryň raýatlaryna şu ekonomiki taýdan we şu quality taýdan bir ýokary ýokary derejede näme hyzmatlary hödürlemeli ýokary derejede ylym ylym almak bilim almak mümkinçiligini zadyny hödürlemeli. Elbetde, hemme ýurtda bolşy ýaly, haçan-da şu Türkmenistanyň raýatlary we daşary ýurtlaryň raýatlary Türkmenistanda okandan soň, olara Türkmenistanyň içinde galyp işlemek, ýaşamak we şu resident permit almak zat etmek mümkinçiliklerinem şolara dikeldip bermeli. Ýöne, gynansak-da, şu wagtlykça biziň Biziň ýurdumyzda şu diktatura dowam edip gelýär. Gynansak-da şu wagtlygyça bizde hiç hili azatlyk ýok we halkymyz bir şu näme basylan ýagdaýda ýaşaýar. Hemme kişi diýen ýaly gorkuda zatda ýaşaýar. Şoň üçin şoň üçin şu arzuwlarymyza gowy durmuşa ýetmek üçin ilki bilen biz halkymyzy galdyrmaly. Ilki bilen biz galdyrmaly diýemizde hökman sen köçä çykyp protest edip ýa-da uruşyp alyp ýörme. Ýok, onýan däl adamlar. Halkymyzy galdyrmaly diýemizde şo ylym bilim bermeli. Halkymyza kömek etmeli, goldaw bermeli. Halkymyzy pul ýagdaýdan goldaw berip bolýan bolsa goldaw bermeli. Eger daşary ýurtda ýaşaýan ildeşlerimiz bolsa olara kömek etmeli. Onsoň näme asuda guramalar gurmaly? Hak-hukuk boýunça şu hak-hukuk boýunça bir treýningler zatlar alyp galmaly we täze adamlaryň şu işlere goşulmagyna kömek etmeli, mümkinçilik döretmeli. Şonuň üçin şu günlükçe aýtjak zatlarym şular. Diňlänimiz üçin köp sag boluň, geljekde görüşýänçäk.